Ġużè Muscat Azzopardi kien membru tal-Kunsill tal-Gvern u fundatur tal-Akkademja tal-Malti u llum nafuh bħala missier il-letteratura Maltija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Mark Vella sabiex jitkixxef fuq ħajjet Muscat Azzopardi u fuq l-influwenza li kellu fuq ilsienna.
Ġużè Muscat Azzopardi insejħulu missier il-letteratura Maltija. Twieled fl-1853 u miet fl-1927. Kien prokuratur legali bħala professjoni u kien ukoll membru parlamentari għal dak iż-żmien tista' ssejjaħlu għax kien membru fil l-Assemblea Nazzjonali. Min ħal Qormi ħadem ħafna anke raħal tiegħu u ovvjament wieħed mill-ewwel letterati ewlenin Maltin. Muscat Azzopardi kien attiv ħafna fil-promozzjoni tal-Malti miktub sew, ġifiri li jkun hemm ortografija stabilita, li jkun hemm grammatika wkoll li tkun magħrufa minn kulħadd u kien jidħol anki f'polemiki fuq il-gazzetti, ġifiri polemiki ħorox ħafna. u mbagħad fl-1920 twaqqfet l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti b'dan l-iskop, kien hemm ukoll pjanijiet biex jitwaqqfu għaqdiet differenti, u l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti għadha teżisti sal-lum iżda bl-isem l-Akkademja tal-Malti. Ingħata t-titlu ta' Missier il-Letteratura Maltija għaliex kien tista' tgħid l-ewwel kittieb li ta Opra sħiħa, organika, konsistenti fil-każ tar-rumanz Malti. Ehm, qabel kien hemm rumanziera li kienu Maltin u kienu jiktbu r-rumanz storiku bħalma kiteb hu, iżda kienu jiktbuh bit-Taljan. Ehm, Muscat Zoppardi beda sew jitraduċi dawn il-kotba l-Malti, sew jikteb xogħlijiet oriġinali. u tana opra, sensiela ta' kotba, li kienu s-sisien imbagħad għal kittieba oħrajn fil-qasam tan-narrattiva. Kiteb f'ħafna ġeneri, nafuh bħala poeta wkoll, poeta romantiku, nafuh bħala drammaturgu kif ukoll traduttur, jiġifieri traduttur ta' rumanzi storiċi, speċjalment mit-Taljan għall-Malti fil-każ ta' kittieba li kitbu rumanzi ambjentati f'Malta, rumanzi storiċi. Kien ukoll jitraduċi drammi u hemm ħafna xogħol tiegħu ippubblikat, xogħol ta' suċċess ukoll, u anki numru ta' kitbiet mhux ippubblikati. Però l-ġeneru li jibqa' l-iktar magħruf għalih huwa r-rumanz storiku jew storiku romantiku. Ir-rumanz storiku huwa ġrajja, rumanz, li jkun ambjentat fil-passat storiku. fil-passat glorjuż storiku speċjalment, allura fil-każ ta' Ġużè Muscat Azzopardi għandna rumanzi ambjentati l-iktar fi żmien il-Kavallieri jew fi żmien il-Franċiżi. U r-rumanz storiku jkollu wkoll ġrajja ta' mħabba jew ta' passjoni li tkun qed tinteressa lill-qarrej u fl-istess ħin jingħata dak it-tagħrif storiku. F'dawn ir-rumanzi, speċjalment f'ta' Muscat Azzopardi, in-nazzjon Malti u l-eroj Malti huwa dejjem rebbieħ kontra l-għadu, L-għadu li huwa jew it-Tork, jew il-Franċiż, jew il-kolonjalist, il-barrani, il-mhux Nisrani in ġenerali. U din hija wkoll metafora għall-qagħda preżenti tal-qarrejja dak iż-żmien. Ġifieri Malta dak iż-żmien kienet ukoll kolonja, kienet ukoll maħkuma, għaddejja minn bidliet politiċi u kostituzzjonali kbar, U allura l-eżempju mogħti mill-passat huwa wieħed li l-qarrej jista' jagħmel ġudizzju dwaru dwar il-preżent li qed jgħixu. Ġużè Muscat Azzopardi ovvjament baqa' mfakkar bħala missier il-letteratura Maltija saru diversi studji fuqu u bħala l-ewwel President tal-Akkademja tal-Malti kien hemm żmien fejn il-ġieħ lill-kittieba kull sena lill-kittieba li jagħmlu xi ħaġa kbira fil-karriera tagħhom kien jingħata fil-forma tal-Medalja tad-Deheb Ġużè Muscat Azzopardi. Din m'għadhiex minħabba raġunijiet differenti, però l-Akkademja tal-Malti dejjem ħadmet, almenu fil-passat, biex tagħti ġieh lil tista' tgħid l-ewwel President tagħha,